Duşmedi, pamaçığı taptım, epçigine taptım. Selâm asçı, selâm atırım, melava onan edi. Maşşalla, çipçeçigim, ne qadar güzel, tatlı tilçigiñ bar. Selâm aleyküm, menim adım Leylâ Bilâlova. Men Fidançıq bala merkeziniñ rehberi ve aynı zamanda oca olıp çalışam. Balarnı er kün mında qırşılap, ana tili müitini yaratamız. Olarnen beraber folklor, medeniyet, tarihni ve dinnen bağlı derslerimizni ve bilgilerimizni pekitemiz ve ögrenemiz. Ondan da ğayrı da bir leyhamız bar. Fikirdeş ve zanaatdaşlarnen beraber Tasil anahtarı yarışnı teşkil ettik. Eñ esas problema, bu malümat, bu derslerni meraqlı keçirmek, yañı usullarnı qullanmaq. Eñ esas bu. Çünki derslerden kemerde balalarnı diñleysıñ, keleler talebeler, deyler, Canım sıqıldı, derste meraqlı degil edi, ya da Oca bergen malümatı, malümatnı men añlamadım. Yani derslerde ocalar tehnik vastasınen, innovatsion metodikalarnen qullanmaq kerekler, şimdiki zamanda. Çünki balalar, köremiz ki, planşet, telefon, noutbukta olarnı başqa bir şey, iç bir şey meraqlandırmay.

Tasil anahtarı, bu ocalar içün yarışım. Eñ esas maqsadı, ocalarnı bir yerde toplamaq, olarğa bir böyle bir meydançıq yaratmaq, yañı usullarnı köstermek, formatlarnı. Oca bilgili olmaqtan ğayrı, daa Zemaneviy olmaq kerek, yañı usullarnı bilmege kerek, derslerni meraqlı alıp barmaq kerek. Şimdiki zamanda, men özüm oca olaraq onı bilem ve körem ki, balalar bizden ögge keteler, biz artta qalamız, olarnı artından çapamız. Öyle olmamaq kerek, biz oca olaraq avtoritet ve müim, balalar içün müim olmaq kerekmiz. Bu sebepten böyle bir format aqılımızğa keldi. Şimdiki yarışlar nasıl keçirile? İştirakçi bar, iştirak etken bar ve qıymet keskenleri bar. Biz bu formattan tış, standartlardan tış çıqmaq istedik ve ocalar içün bir festival kibi yapmağa. Ve men tüşünem ki, biz bu neticelerge keldik. Ocalar Kezlevge kelip, bıltır aprel ayında üç kün bulunıp, yañı formatlarnı, usullarnı ögrendiler, tecribe paylaştılar ve ğalebe qazandılar. Qırımtatarlar er vaqıt oqumağa, bilgi almağa tırşa ediler. Epimiz bilemiz, maarifçi İsmail Gasprinskiy Türkiy dünyada tasilni deñiştirdi, onı zemaneviy yaptı. Biz Gaspralınıñ işini devam etmek isteymiz. O dey edi, qırımtatar tilini populâr etmek içün bizge tilmizni yaşatacaq ocalar birleşmesini qurmaq kerek. Şimdi biz onıñ bu ğayesini yerine ketirmege tırışamız. İstedik bütün Qırımdan, Qırımnıñ bütün köşelerden adamlarnı, ocalarnı toplamağa. Tek qırımtatar tili ve edebiyatı ocaları degil de, umumiy qırımtatar ocalarnı. Bizge birinci turnı biz İlân etkende, yetmişten ziyade ocalar qoşuldı bütün Qırımdan. Birinci testlerden keçip, finalğa otuz oca keçti. Bu otuz ocalar tek qırımtatar tili ve edebiyat ocaları degil edi, resim, resim tögerekleriniñ alıp barıcıları, matematika ocaları, ingliz tili ocaları, yani bütün qırımtatar ocaları içün. Asılında bu ilânı körgende, yarış aqqında ilânı körgende, men başta añlamadım. Bu studentler içünmi, ilân bir yarış, soñ talaplarnı yahşı-yahşı oqup, añladım ki, bu ocalar içün bir yarıştır. Bütün vazifelerni becerdim ve iştirakçiler sırasına kirdim. Aslında, yarış ceryanı o qadar meraqlı edi ki, men ğalebe, ğalip olğanını iç te tüşünmegen edim. Soñra ise öyle oldı ki, men komanda ile finalğa kirdim ve biz ekinci yerni qazandıq. Bizim içün bu biraz ağır edi, çünki birinci yolnı keçkende er vaqıt, mence, zorluqlarnen rast kelesiñ. Eñ birinci zorluq, bu, elbet de, yerni tapmaq ve sponsorlarnı tapmaq. Eñ esas sponsorlardan biri, bu, Cevalnıñ saipleri edi, Dilâra hanım Yakubova. Neçün kezlevde keçirdik? Çünki o, bizge eñ birinci qol tutıp dedi, keliñiz, mına mında Bizim otelimizde, bizim restoranımızda ocalar dülberlikte olsunlar, ocalar bu dülberlikni körip çalışsınlar, soñ çalışmağa da qolay ola. Üç kün devamında ocalar bulunıp, bizim iştirakçiler, men bellesem, ilhamlandılar ve bam-başqa keyfnen evlerge qaytıp,

Teşkilâtlarnıñ ğayelerini begendim. Ebette, bütün teşkil etken merasimlerni, master-klasslarnı ve öyle yañı taraftan, bir öyle yañı baqışnen ocalıq faaliyetine baqtım. Tecribeme pek çoq qıymetli malümat, qıymetli master-klasslar aldım. Bu yıl biz isteymiz, çoqusı ana-babalar, talebeler ve oca bağğa bağışlamağa, diqqat etmege ve celp etmege, çünki bilemiz ki, ana tili, ana tili müiti evden çığa, qorantadan çıqa. Oca bir, tek bir zıncırçıq kibi ve bu zıncır, oca, talebe, ana-baba olsa, men bilesem, bir alha. olacaq ve neticeler yahşıca ve mürekkep olacaq.